Bala peninga, kitai betemu baru ba ruai channel Panggau Libau TV. Sepengelama kitai chuti beberapa bulan beberapa minggu tu ke udah. Aku enggai panjai muka ruai kitai laban aku nemu kita enda rindu enti panjai panjai panjai lama lama lama yang kita ka un pasang tekan cherita ba YouTube kitai alu berengkah. Nusi cerita ami enda muai jam. Taun nya sida kandau serumah udah setuju siti jaku siti pemutus. Sida ka pindah ari rumah lama alai sida ke diau diatu lalu. Ngentak ba tanah ke udah dipilih alai sida serumah deka berumah baru sida iya. Sida serumah mindah enda jauh iga ku jerita. Kebuah pia ka pindah ari rumah lama sida ke diatu laban ti lebuh maya ujan balat dia deh baruh rumah tengah laman ujung bilik sigi ampuh belama. Au. Laban ke sida berumah semak ai. Nyadi, utai ke ngasuh sida iya mutus ati pindah bai tuai rumah sida iya. Bekaul enggau siti utai ke nyadi tu bisi sekali, ku cherita. Maya nya musin pengujan balat amai ujan. Siang ujan malam ujan nadai ulih mindah nadai ulih kerja ke pengawa. Peda hari siti alu ampuh baruh rumah sida iya serumah. Bisi deh siku indu tu tadi nama lenda. Lenda tu, malam nya iya benung kiruk-kiruk iya bebasu ke pingai ba tempuan ai pengudah sida iya sebilik ke makai malam. Benung deh iya rindang bebasu ba tempuan dia tenda mukai-mukai ku cherita. Sepi lenda, tau beranga sereta bepedi.

Ular tedung bulan tau ke kengkang mau agi lekat ba lengan iya. Tepi selenda ngena jari sepiak kiba iya. Ular tedung bulan nya tadi pan lalu pelantung ke tisi dinding kin. Maya iya ke nepis pala ular nya tadi dia iku ular nya pan lalu mantuk beti selenda. Lenda. Iya semina ulih sekali aja nyerauh. Udah nya, Lena pan lalu telentang ke belakang rebah ba tempuan ai dia. Ninga bederup utai ba tempuan. Apai Lena kandau maya nya seninjik bendar mansa tembu tempuan alai Lena ke bebasuh laban iya nya tadi. Tembu makai nginsap dulu duduk ba dapur din. Tembu ka nginsap nya iya ka ke ruai. Mansa tempuan nya iya ke ninga nyawa lenda nya ke nyerauh lalu ninga utai ke bedaru. Nama deh kandau penalu jampat ngangkat ke lenda ku deh rebah lelaka nya tadi sambil iya ngambi pichit ba pala lenda. Nya kandau tu. Tetengaul, semina meda iku ular tedung pulan nya aja sempat dipeda iya ngelantar ngelarika diri ari selepak gelegar papan tempuan nya tadi ke baruh rumah King. Mai iya nemu nya ular tedung pulan laban meda surik nya chelum ke engkang kuning. Bisi orang ngumbai nya tadi tedung pulan. Bisi mega beti kami ngumbai kami semenua ngumbai nya kengkang mau ga ular nya pala iya mantuk pama iya melit di iku iya mantuk ular nya apu mati manak aku ti baka tu deh lenda pia ku kandau irau amai ati iya sambil ngatung lenda nya ke bilik besai ke iya. Maya nya, orang ke ba ruai sigi udah datai ba bilik besai kandau dia magang magang, laban ka laban ke nyubelat kenyit ninga nyawa lena ke nyerawa. Bisi mega ke agi belawa lawa ari punyung setak ulu punyung setak ili sida ke indu indu ngerumban laban ka nemu nama utai ke megau ke orang ba bilik tuai rumah kandau. Kandau enggau bala sida kandau. Enggau anak bujang iya siku da agi ke benama Langi perlu berumban nanchang pun pala patung lenda enggau pun berang lenda laban Langi ke bisa rachun nular tedung bulan nya legi nyu nyelamar ba sebelah tubuh iya. Indai lenda benama Reni anak nya agi iya ko jerita wai. Iya nya sigi udah nyabak rangai-rangai nunga lenda kena nemu utai semina ngandalka seput aja ke agi sambil megai jari lenda sambil murus murus mua murus buk lenda. Bala nadai nemu budaya ke tudah lenda tudah kena pentu ular ngan tadi tak peda ba ke nya aja meh tudah tuai ke garing-garing dia. Makin lama, tubuh lena ke burak nya berupai amai belubah bebali chelum. Bala ke ba bilik besai dia sama bela betelai enggau pangan diri madahka lenda nya nadai pulai ke mensia agi nya bechelum tubuh iya. Bendar ni tu nyabak sambil ngusak-ngusak tubuh lenda. Tang lenda, alu ga nadai nchelak ke mata iya. Setengah jam pengudah bekau kena pantuk ular tedung bulan nya tadi, dia lenda lalu mutuska seput iya. Iya pan mati tekala nya mega. Tubuh iya chelu mamis. Naka meh penusah ati sida kandau serumah, ku jerita. Iya ga ari ujan semalam malam malam nya. Baruh rumah gampuh laban ai. Uka nama nya laban baruh rumah ngampuh laban ai. Nya kebuah ular nya tadi. Semak nya mai niki tambah mega. Ular kangkang maut tu iya ngayan meda api iya. Pama api pichit kuning gaga iya. Pama deh ngidup ke api pama iya bisi mansa nya gaga iya. Jaie utai inya. Kandau seduai rani nyun sama bela rauh-rauh menyadi uhh lenda ke laki ke benama Langi penyabak mega merap lenda ku jerita. Iya agi ke sayau. Bedau belaki iya ga mupuk mati. Nya meh ko jerita kayu api ke kena berapi kena bintu ke utai enda chukup mung sida kandau gerempung sida serumah bela ngambi kayu api diri empu lalu bai ngagai tu rumah ke iya babi manuk chukup mene sehari ensa ngulih ke laban ka ai ke ampuh bah baru rumah ujung bilik. Ba iya nasib rumah panjai sida begantung tinggi ari tanah. Datai ba hari ke nganyung bangkai niang lenda. Malam sebedau nya dia sida berandau ba tuai rumah kandau. Kitai tu enda nemu ba ili din sekali ke pendam besai kitai nya empuh laban ai. Tau kena. Ti enda ampuh, bayak ga agi. Tang ti iya ampuh deh. Bekeni ke numbak bangkai niang endu tu pegila deh. Nya utai ke tanya aku ba kita bala maioh tu. Nyamai kitai berunding dulu sebedau kitai datai din. Ambi nama-nama utai nyadi pegila kitai udah ngadang ngatur utai tu ba tanah din. Pia ku kandau bejaku nanya penemu bala sida ke diau. Bala nading kretek siku sama pesap-pesap mata sambil nginsap sambil betati ke jaku tuan rumah nya tadi bisi pengamai. Lama sida sebuat begiga ke penemu ke engkeman. Tang lalu nadai ga bulih. Bisi nya madah uji engkah dalam tajau au lalu engkah ke ba puchok kayu. Bisi mega ngasuh begaga ke empara batas kayu lalu panggaiga ba dia dulu. Seraya ke nganti ai ke surut baru numbak ke iya. Mayuh meh macham penemu sida nya tadi ku jerita. Tang penemu alu bedau nyemetak magang. Meda pia bisi deh siku apai tuai tu iya duduk takah tiga pintu ari ruai tuai rumah kandau. Apai tuai nya ke benama Dengat. Dengat tu ko jerita iya udah mati bini. Kediri men tu udah tuai ba dia seduai bini ke nadai anak taja udah lama jadi melaki bini. Kala duai iya ngiru anak tang enda gayu mati ga anak nya ko jerita. Dia deh dengar tu, ya. Meda orang nadai bejaku, ya ke bejaku. Ti nyu nadai daya agi. Nyema tanah pendam besai kitai nya ampuh laban ai pegila. Nadai ku enggau meh tuai. Sepiak tanah pendam nya katah mimit nya tanah aku mua ari kanan. Ba tanah ku dia tau men numbak ke bangkai niang nya pegila enda nya ngawa deh. Aku sanggup tanah aku nya nyadi ke pendam besai baru kitai udah tu ila. Laban alai pendam kitai ke diatu suah amai gampoh laban ai. Nya kitai mega nemu enti hari balat ujan belema utai jekili kin alai kitai suah ngetan pukat ngelama tu alai ngulih keli. Nya aja meh. Mina niki bukit mimit aja jalai mai bangkai niang. Aku pun nyun nadai agi ga bumai kia laban ke jauh. Pia ku Denggat mantai ke penemu iya ngagai sida serumah enggau ketuai sida iya. Lama sida iya enda nyaut. Meda pia. Dia kandau lalu nyaut iya. Ti nuan setuju ke tanah temuda nuan nya ba ili dia nyadika pendam baru alai kitai serumah udah tu ila unggal denggat. Nya nadai salah nya pungka ke manah laban pendam besai kitai ke diatu suah amai ampuh laban ai. Ti aku. Nadai aku bantah. Kati kita bala mayuh dang setuju ke penemu enggau kita dengat nya tadi? Pia ko kandau nanya bala ke ba ruai dia. Bala bela madah setuju magang sereta nadai bantah. Aaa putus meh penemu sida sebuat malam nya. Tumu dini hari, sida pan lalu nganjung bangkai Niang Lenda sereta sida datai bependam besai utai ti dijangka sida serumah pan amai nyadi. Pendam besai sida iya maya nya ampuh laban ai. Mina langkau pendam aja ke bisi dipeda Ayan. Meda pia, dia Denggat lalu mai sida iya nuju kaki bukit Kalai Tanah Temuda Denggat ke dipesetuju sida iya. alai pendam baru sida serumah sereta datai dia bala ke dulu lalu nyau ga dulu nebas jalai bala ke dudi sama bela enggau ngesan sentubung mansut ke ari perau bala ke bukai sama bela mai baya datai batas bukit alai ke dipilih pen lalu ditunjuk ke nenggat sida sebuat pan berengkah. Numbak tanah alai ka nepu sentubung. Pengawa sida ai sehari nya bejalai enggau mujur ku jerita tembu enggau manah. Taja sida iya pulai ngelaban ujan balat tang sida mujur ngelateka diri ba rumah magang. Dia deh maya badu musim ujan dia sida kandau serumah alu berengkah nyayat kayu ke rambu. ka dikena berumah. Laban ke kampung nya alai ngiga kayu dikena berumah. Kira sebulan manah sida iya beramu dia sida pan lalu berengkah ke ngentak ke rumah baru batas bukit ke tinggi agi ari alai rumah lama sida iya ke suba ku suah amai ampuh ti lebuh maya ujan. Nyadi sida ke berumah tiga taun lalu tembu lalu tau endur diau laban sida ke betulung ke pangan diri au nya alai rumah sida jampat tembu. Malam siti ari manah amai ku jerita bulan nyu bebendang terang manchar ke ba langit mingkai din. Bintang nyau bekedara aja sebelah langit gaga kediri ayan dikena ngeringi pemanah dikena ngerini pemanah malam. Malam nya sida ke laki-laki bela duduk berandau ba ruai tuai rumah. Nadai nya randau bangat teberat iga mina ke randau ati diri seriak nganti mata ke deka tinduk. Benung deh sida ke berandau beruai dia tadi, ko Jerita. Dia tu enda mukai-mukai. Getan. Tau lu ngenyit rebah telentang ke belakang, ko Jerita. Tak nadai bebah bah tumbuh talu luput ngenyit getan nya tadi. Tau merentum munyi ke rebah beruai dia. Kitai ga nemu ruai gelegar papan. Indah ke alai kitai dindik kaki bejalai pun udah memunyi. Ibuh sebut nya pala iya tepan tu. Apu, nama makai getan nya bah? Pia ku nyawa kandau sayuh bejaku beruai dia. Bala pengalu bala angkat beridup ke tudah getan. Sida ku indu indu ke ba dalam bilik pan nyu pansut keruai mega magang laban ninga utai nyu begau ba ruai din. Ngetan ke dikemegau ke sida entadi ke rebah alu luput ba ruai dia. Tak alu lanjur parai neh. Tak nadai beleman pemati tudah tuai. Nama deh balat meh penusah ati seda serumah tudah ke semina kediri siku iku nadai orang enggau nyengulai nyemilik tudah tuai iya ga parai ninggal ke bilik puang nadai orang nguan. Nyadi ko jerita pemati niang getan tu bisi sangkut paut enggau tiang rumah dapur iya suba bisi tumbang siti nya Iya nyadi ke genselan tiang dapur nya suba, pia ku sida betusi. Laban ti kitai benung berumah, dia deh tiang rumah kitai mali tumbang ti udah didirika. Tang ti iya tumbang, dia iya deka ditukar ngena tiang ke baru digaga baru enda tau enda ngena piring ngena babi siku nyadi ke genselan iya. Nyadi enggau getan tu suba alu nadai alu enda rintu alu bila ila ila alu nyentuk ke iya parai ngenyit mati najal. Tudah niang a getan gerai tubuh nadai sakit pedera renga apa nama semua tang meh tak mati ngenyit. Bala nadai nentu besebut ke utai nya tang sida serumah sigi nemu nama utai munuh niang Getan. Bilik Getan alu bisi alai sida serumah diau ke baru jadi melaki bini misah diri ari api indai diau kediri. Tang sebedau ke pindah ke iya. Sida dulu miring ke tiang dapur iya ke rebah suba seduai dua iku ke diau dia tadi pan miring ke ba bilik getan dia. Kira ke miring muai muru utai ke jai ba dalam bilik dia meh nya. Awak ke seduai diau dia nadai utai ngachau nadai utai ngerau tang meh bulih pengidup ke manah bulih rejeki ke manah. Pengudah nya. Bilik niang getan nadai ga ninga utai nya nya sekumang ke bisi dua iku nya diau dia au. Takah beberapa bulan pengudah nya dia deh malam siti manah amat ko cerita. Bulan nadai ayan bintang nadai ayan. Dia deh ambau enggau agum tu lalu baum. Seduai ka nurun nimbak bejalai malan kili kin. Seduai sama meh senapang siti siku. Malam nya laban ke hari petang tegayam ba kampung puang din ka amai jelu pansut bejalai. Seduai bisi ga bulih ko jerita landak siku munzang siku ngepelan dua dua iku. ngasai ke malam nyudah ngalih endar ke dini hari dia diambau enggau aku. Sama bebai pulai datai ba langkau sida ambau. Dia ambau mai Agum ngetu enda lama ba langkau. Ngetu bintu betunu ke jelu, ku iya. Legi enti tua nyubak rumah, nyuta dani orang sepiak-sepiak ninga tu betetak bintu ke utai. Kasih ah sida ke agi ka tinduk nyut dani nya tadi. Nya mah ku mai deh ngintu ba ditu. Pia ku ambau. Agum nadai bantah. Nama te ba langkau umai tau meh seduai dua ngintu betunu ke jelu ulih nimbak malam nya ambau. Sempat ke iya lalu nanggar kasi tu temu ku deh. Berapi sigi bisi mega magang ba langkau nya. Lengkap genap. Tan nadai beleman ko jerita udah utai mansau magang seduai nyu bakai ga manah ba langkau dia. Pelandok siku mung sangau landak sigi udah ditetak dilampang dibagi dua. Au pelandok dua iko siku lauk dibagi dua iya. Tembu ke makai. Seduai. Tu dua berandau sambil nginsap sariak ngetat kenyang legi ti baru mulai kediri ke rumah pia ku ambau. Ba iya jelu udah dibagi udah taruh dalam belanyat angkat jingkau lalu bai pulai ko ang. Kira baru setengah insap, ambau seduai Agum tu tadi ko jerita. Sepi asai langkau ta berenyang. Asai ke deka tumbang langkau. Lampu temaga ke tinggi nya tadi enti enda tangkap ambau sigi tumbang laban langkau nya asai ke diguyat orang. Ambau seduai iya agum lalu bela nyapai senapang diri empu lalu sama masuk ke setrum besut. Alu Darius ka dinga gelegar langkau tau semetak alai orang bejalai nuju ke pintu langkau kia. Seduai sama merening pintu langkau laban ke pintu langkau agi telenga ari tadi ngulihka angin. Aaa peda enda lama udah nya ko jerita. Tak ayan, siku orang besai amai sereta bebulu tubuh iya. Sema ku jaku, sejengkal da agi tubuh iya ka mesai mua pintu langkau nya. Maya ke duduk ba mua pintu langkau nya tadi, tak ninggi kitai mensia ke bediri tu, ku jerita. Tang meh penyelai iya, orang nya nadai mantai ke mua diri. Au. Nyadi tadi, iya tak bejalai surut lalu ngenudukka diri ba mua pintu langkau dia. Maya iya ngenudukka diri ne tadi, sepi sekali agi langkau teberenyang alai iya ngenudukka diri. Agum seduai iya embau bela bengap-bengap meda pemasai tubuh orang nya. Sema ku jaku, tubuh agum tubuh ambau ti satup ke nyadi dua enda mih chukup besai agi ku tubuh orang nya. Dinga seput tu udah tuai nyu meresu baka ke abis belanda tegagai hantu. Sekali dinga batuk orang nya tadi alu bejaku iya. Ulih meri aku ai amai. Pia ku orang nya dalam jaku iya ragau bunyi sambil iya ngulur ka jari iya minta ai. Ambau iya belubah lubah iya nyua ka butul ai ka agi penuh bedau di buka ari tadi. Ai ke endang sigi tinggal ba langkau dian ai manah ai ujan. Sekali dinga senyum kechap-kechap munyi orang nya ke nuntung butul ai nya tadi. Peda enggau lama udah nya. Alu ambis sebutul ai nya. Nyi. Apu amat tega ari nya ngirup ai. Tak sekali iya ngelanggak aja talu ambis sebutul. Pia ku ambau nelai Agum. Agum. Nadai engkeretik nya iya atak agi nuan ke senapang iya. Mata iya melut nadai kala meda utai bansa nya nan nemu nya andu tauka mensia. Peda seduai iya orang nya tadi nyurung ke botol ai ke puang nya tadi minta ai baru. Engka nya tadi enda chukup. Surung kambau baru ga butul ai siti. Peda ambis ga sekali nuntung. Udah nya minta baru ketiga kali. Baka nya ga ambis baru ga. Udah nya orang nya badu minta agi engka nya udah kenyang, engka nya penuh perut iya. Agum seduai ambau. Seruran nuat ke rumbang senapang ngagai mensia kena dikelala nya. Seduai enda nemu nya mensia ka antu ka. Dia da ambau. Yang uji merani kediri iya nanya orang nya. Iya. Sapa di unggal, lalu ari ni penatai di deh. Pia ku Amau nguji merani ke diri nanya orang nya tadi. Enda ga orang nya nyaut. Seput aja ke didinga ke meresu hari tadi. Peda seduai pala orang nya tadi. Tang ngenyit. Tang nemu ngembul kediri ke atas. Makin lama makin lunchung makin lama makin lunchung ke atas pala orang nya tadi. Peda seduai tenyu juring enda segala agi. Dinga ngeli orang nya nyu betekrit baka ke makai orang. Perati ke ambau seduai iya Agum kukut jari orang nya alu belubah lubah ka nemu tumbuh kediri alu panjai nyu sejengkal nyu dua jengkal kukut orang nya. Sekali ko jerita entena mukai mukai. Orang ke duduk ba mua pintu nya tadi ke melakang ke seduai iya tak alu nguing ke mua diri ngagai ambau seduai iya Agum ke agi ramang ramang megai senapang awak dalam langkau dia tadi. Nya meh ko jerita seduai ke meda tadi mua orang nya. Tak bebulu, mata iya melut mesai terung kanggan sereta bechurak mirah mansau. Lalu dilah iya nyelur ari mulut naka dada lalu ngeli iya juring tajam alu betaring sepiak-sepiak. Pending penyu besai ko. Aaa nya deh baru nemu ambau seduai agum tu tadi nemu orang nya tadi. Ukai mensia. Nemu nya tak antu gerasi rana rana ko jadi tak antu gerasi. Benung dah antu gerasi nyeka nerekam seduai iya dia deh tau sama meletup senapang besetrum ke besut ambau seduai agam. Alu betul bendar kena dada entu gerasi nya tadi. Peda entu gerasi ka nekam duai tadi pan alu pelanting terengkah ke tanyu kin. Sepi langkau talu berenyang beguyang. Ambau seduai agum pan sama bela ngapu meda utai nya nuan tu gerasi. Seduai palu beremba ruman ngisi strum baru udah nya seduai alu angkat sambil nenggau utai betanyu dia. Peda antu gerasi ke besai nya tadi udah laka-laka gali telentang ba tanyu dia. Sekali da agi seduai iya sama bala nimbak antu gerasi nyebak dada awakka antu nya amai-amai mati enda idup agi lalu ngachau seduai iya lagi. Peda Antu Gerasi nya pengudah ke timba seduai ke dua kali iya penaring kebut agi. Dia deh pala iya ke lunchung kokut iya ke panjai tadi belubah lubah lubah lalu pulai baka selama. Pei parai metua tu tadi bakih bakih ti ketua lubah nimbak iya tadi. Ku agam. Ba iya unggal, arap kiama mai mati meh pengudah ke timbak tua dua kali tu. Ku Ambau ga sambil nenggau nenggau mua entu gerasi nya tadi. Bah, keti ketu deh unggal, keni tua enggau bangkai entu gerasi tu? Ku Agong. Tarit irit tua kai kin anyut ke tua. Ni ku ikan meh ku bayak meh makai bangkai iya beding lagi. Ku Ambau ga. Keduai palu nikal baru ke dalam langkau lalu ngisi strum besut sekali da agi kena bejaga jaga. Senapang palu sandik. Bangkai antu gerasi tadi pan dirit seduai iya. Ngagai ai kin. Nyau meh bangkai Entu Gerasi nya tadi ku Jerita anyut kili kin. Eh unggal amau. Manah tua. Alu pulai ke rumah diatu. Nangi ga aku enggai ke bala kaban Entu Gerasi ke bukai nya legi datai ngiga iya kitu. Ti agi siku engka agi ulih timbak tua. Tang ti nyu sepuluh deh. Nadai nya lah laban tua. Ku Agum, barang iya meh unggal ti pia manah tua mupuk diatu. Aram, limpang kelangkau dulu ngadu ku utai. Ku Ambau ga, tembu ngadu ku utai seduai lalu beguai ga mulai kediri ke rumah kin. Udah ke tembu mandi ba rumah dia Ambau lalu gali ga ngimbai bini iya. Tinduk ambau tu tadi ko jerita dia ambau tu bemimpi iya bisi kenyap iya malam nya iya asai ke agi meda seduai agum ba langkau umai sida iya maya nya dipeda ambau. Seduai agung benung ngulam tunul anak. Ari maya nya tang malam deh peda ambau pa dalam mimpi iya. Enda lama udah nya dalam mimpi dinga nyapa orang ari pala tangga langkau. Ninga orang bisi nyapa angkat ambau lalu nenggau ngagai tanah kin. Peda ambau siku lelaki umbah sia peninggi tak tinggi garis dua iya agum iya geta beragum penyelai iya orang nya tak nadai mai picit tak bejalai dalam petang tegayam. Apu, nuan tadi aya nyadi langkau tu niki meh. Ku Ambau ga tak ngelalu ngapa menya tadi. Meda pia orang laki tadi pan lalu niki ga iya. Peda Ambau. Tengau iya, orang lelaki nya tang ngena sirat kulit kayu enda baka ngagum seduai ambau ngena baju tanchut. Taja pia seduai enda ga mayuh jaku semina peda aja. Apai tuai ne tadi pan lalu dinahka ambau ai tuak lalu disurungka ambau tunu landak. Baka kitai mensia nya meh petuai nya makai ngirup dia. Tembu ke kira mih umbas iya pengelama udah duduk tadi dia dapih tuai nya pan alu bejaku iya. Ko peh tuai nya baka tu aku tu tadi. Enda seninyik bendar mansa langkau seduai tu tadi uchu. Meda dalam langkau tu tak terang. Ngetu nyapa. Laban aku nitih ke bekau kaki bakih aku siku dagi tadi. Iya tak lari tunga kitu peda aku bekau kaki iya. Nya utai ke digiga aku tu. Bekau kaki naka tu aja. Da nya kin nadai agi, engka iya bisi niki kitu ngetu enggau seduai ditu. Kati bisi kini seduai meda orang mansa tu tadi tau ngetu ba seduai ditu tu? Pia ku tanya petuai nya. Nya Palung langak ai tuak iya baru. Nadai aya. Lama diri kami duai tudah ba langkau tu tadi. Tang meh talu nadai ga meda orang mansa ngetu. Kira ke nuan tu meh orang keterubah ngetu ba ditu aya ti dikira ari tadi ku aku tu. Tu nyau ka pulai kami duai tu nadai meda orang ngetu, ku Ambau nyaut apai tuai nya sambil nuang ka ai tuak agi uhh gayung apai tuai ne tadi. Agum pan lalu nanya ga. Iya sapa orang nya daya? Nama kebuah enung ngiga nitih ke iya daya? Pia ku tanya Agum. Eee nama iya nya tadi gerasa. Iya bakih aku sama serumah panjai kami tu din betuchung bukit tinggi dalam kampung puang din. Tang iya bisi ngereja penyalah. Iya ditemu aku butang enggau bini aku. Iya agi bujang iya. Nya iya gila enggau bini aku. Digagai aku inya tadi laban ku ka munuh iya, ka mumpung pala iya. Tang iya tesempat nerjunka diri ari tandu lalu ngelarika diri ke babas. Nya utai ke titih di sidi aku tu hari tadi. Pia ku apai tuai nya bejaku. Ooh. Salah amai ga pengawa unggal kitai ga rasa nya enda iya. Aruh iya ga ka tinggang ukum utai ke baka nya. Aruh iya ga nulung ngagai iya, ku amau. Bah. Ti pia. Aku tu ka mupuk baru tu anak. Ucup. Nampung pejalai aku baru ngiga gerasa nya kili kin. Ko petuai nya bejaku sambil nembu ka ai tuak iya. Udah nya iya pelu angkat lalu nyau ga mupuk. Agum lalu angkat madah ke diri, Ka kemik ke tanyu, ku iya. Tang ke batang ke bendar Agum tu tadi ukai kemik tang iya ka nengau apai tuai ke bejalai nya tadi. Laban iya alit ati apai tuai nya nemu bejalai dalam babas petang tegayam nadai ngena pichit. Au. Sekali Agum nengau belakang apai tuai ke bejalai nya tadi. Nya, Agum meda tubuh Petuai nya nyudah bebali au nyukai mensia baka ke dalam langkau tadi. Ambau, ambau! Ketu dulu deh ambau peda deh Petuai nyin! ku Agum ngangau ke ambau. Ambau palung kechit jampat pansut ke tandu. Nya perlu merening utai ke tenggau agum kili kin. Nya seduai iya meda, tubuh pe tuai nya tadi bebali tinggi sereta besai lalu bebulu chelum pala iya lunchung panjai ke atas pening iya juring. Nemu da seduai ain tadi apai tuai ke niki langkau ain tadi ta antu gerasi rana rana ukai iban ukai mensia. Seduai pan lalu beguai guai bela enda ke dalam langkau ko jerita agum dulu ambau dudi. Sekali ko jerita ta tepurok meh kaki ambau tu tadi ba gelegar papan dia au. Ambau palu nyerauh engkakai pedis. Nemu nya kaki iya kena indik bini iya angkat dani pagi nya ka berapi ke dapur gin. Ambau pen alu tedani alu enggai tinduk agi mata iya. Iya berunding ke mimpi demalam nya tak asai ke bisi nyangkut ngagai pengawa seduai Agum demalam nimbak antu gerasi. Sehari nya Ambau enda mindah ke tanah laban agi geli ke mimpi demalam. Agum pia mega enda mindah laban bini sakit chelap angat ngena ninggal ke bini iya, ku iya. Tembu ke makai tengah hari dia Ambau lalu ngelawa Agum ke duduk beruai sambil ngaga bubu. Ambau Nusi ke mimpi demalam ngagai Agum. Lama Agum ngenung ninga mimpi Ambau tak nyelai. Anang anang ngantu gerasi ke timbak tua demalam nya ke benama Gerasa. Kada anak iya nya ke digagai Petuai dalam mimpi nunya kini unggal. Pia ku Agong bejaku sambil ngeleka ke bubu iya sambil ngili iya nginsap semakau chap pun nyiur. Iya jangka aku. Sigi nya meh Unggal. Antu gerasi pan nemu butang enggau bini pangan diri neh Unggal. Tak kumbai aku kitai mensia aja ke nemu butang enggau pangan diri baka nya. Uih geli ku ninga nya. Ku Ambau ga sambil tutuchum nyirut kinsap tudah tuai. Utai ke nyadi malam nya ambau seduai agu menda nusi ke sida serumah laban enggai ke sida serumah nyu takut begiga kili kin kelebih-lebih agi sida ke indu aaa nyu enda berasai hari beganti hari minggu beganti minggu bulan pan beganti bulan. Taun penyu beganti taun. Tembu ke pengawa beumai nadai pengawa bala mensia semina ngabas umai ngidup ke api aja lalu ngabas utai ke lauk ke ditanam. Maya nya sida ngelimpang ke diri begiga ke ikan begiga ke babi begaga ke tanggi begaga ke sintung ngeraga ketap seluk nganyam tikai. Nyadi ari siti dia deh saba seduai duin tu nginti kili kin ai sigi benung iya manah iya alai nginti bulih bendar seduai ko jerita bisi amai ke lawa lemai nya legi kira meh umbas iya asai ati ko seduai iya saba. Seduai Duin bebai pulai tambah mega umpan nyambi sega umpan seduai umpan ke tegelam aaa pulai meh seduai betunda udi sabar dulu Duin Tudi pia ke bejalai kaki nyingkang sambil ngesan baur ginti pia ke seduai berandau ati diri ba tengah rantau jalai. Dia Sabah tu madah agi duin. Bakih. Agi tumu bendar hari tu. Kati ti tua limpang enda lama ngagai temuda kami kia. Ka dei. Nguji ngabas buah maram. Iya. Sehari nya, kami duai apai ke pulai mansa nya benung iya besai buai maram nya dia. Rabak ke aku, kada enda benung mesau pendapat nakini. Tambah mega kami dua apai lalu nadai udah ke iya pengudah ke pulai hari nya sehari nya. Tu nya bisi ke ngempat ngelima hari tu udah nadai ke iya. Pia ku Saba madah ngagi Doin. Nyadi Saba seduai Doin tu baru ka ngangkat ke diri bujang ku jerita agi pia ti baka umur kira ke baru lima belas pia umur seduai iya. Barang iya unggal aku ti pemai aja gaga endar sida indu di rumah deh legi meda tua pulai mai buah maram nya. Piak ku Duin nyaut saba. Zuai palu nyau ga limpang enda lama ngagai temuda sida saba kin ngulih ka buah maram. Au. Pemuas ke bejalai dia seduai iya datai ka ba pun maram dia ku jerita. Sekali peda amai tau benung mansau. Buah maram nya. Nama agi deh gaga meh Sabah seduai duin tadi ku jerita ka ngulih ke buah maram nya. Raga ke dima pan ne lu dileka ke ingka sekali berang. Baur agi enti ke disandih ke ba pun getah. Duai lalu ngupas ngupas ngupas utai nya dia dulu laban umas iya repa mimit engka alai nya dia tadi. Duin, pia ke nepas neban nebas utai nya dia, pia gia tak asai ke bisi ninga munyi utai meresis. Tang iya enda ibuh iya. Sekali ko jerita, taun sayar meh utai pansut ari pun maram nyin tadi ko jerita. Tenyu bekilat perenching chelum lalu nuju duin ke agi degi-degi ba dia tadi. Peda telu nyambar lalu mantuk buah betis duin. Duin tak tekenyit iya nyepi betis iya tak bepedi asai ke ditanchum duri. Merening duin tu ke baruh. Peda iya tak siku ular belalang. Iya ga besai, iya ga panjai. Ooh nya meh tudah Duin ko jerita Along ke chit ke belakang sambil nyerauh madah ke ular ngagai Saba. Dinga nadai ga Saba tu nyaut. Gining ke gining Duin. Nadai meda sabar. Enda nemu dini ke sabar nya tadi. Ular belalang nya tadi agi ba dia sambil mulut iya ranga rangap. Au baka ke ka ngelaban ka mantuk duin nya baru. Meresis aja bunyi iya. Kayu ke dipegai duin tadi agi mengkang dipegai iya. Alu nya ka dikena duin malu pala ular belalang nya. Benung rama ramang jari duin ka malu ular belalang nya tadi. Sepi duin. Tak bepetir. Utai dipeda iya. Pala inya asai ke pecah. Tubuh nya berasai chelap. Pia ke iya peluh tusur, pia ge iya chelap penapat. Kaki nadai asai ngindik tanah agi, jari nadai asai megai kayu. Utai maya nya. Tak bepetir, kerabur utai dipeda iya. Asai ke bepeling, asai ke bepusing au tanah, asai ke singit pia ngasai ke keti menya terangkat utai nyendia tu peda duin nyepeling naning. Tudah duin nyau lugau-lugau baka orang ke mabuk peda duin pan alu tumbang, alu rebah. Tetung kam ke mua. Betul bendar pala duin tak labuh nuju ular belalang kagi bediri pala nya tadi ka ngelaban duin. Sereta duin terengkah ba tanah dia deh ular belalang nya tadi sekali dagi mantuk belakang pegu duin. Duin sigi nadai engkebut agi ku jerita ngasai maya pegu iya pantuk ular nya. Kitai ngenang sabar. Nyadi, sebedau duin ke dipantuk ular belalang nya tadi, sabar mua sepiak nyin. Udah dulu iya tu dipantuk laki ular belalang nya. Ular belalang ke mantuk Sabah nya enda datai ari pun maram tang meh iya belalai ba sebelah ungkap kena jauh ari sarang alai bini iya ke nguan telu. Ari nya iya berati-berati ke pun maram enti bisi jelu tauka mensia ti deka menyati tauka ngachau alai bini iya ke betelu enti adi sigi iya dulu ensayar lalu encanang. Ngagai alu mantuk orang nya. Saba ko jerita enda tepadah ke diri pengudah bekau ke dipantuk ular belalang ba kaki iya nya tadi ba buah betis iya. Benung iya meremi ka nili utai ba dalam pun maram nya tadi laban ka asai ke bisi meda utai engkebung kebut. Maya nya iya ngasai ke betis iya. asai ke dachok orang ngena duri, ngena jarum. Saba pan alu telentang ke belakang alu enda nemu tai agi. Nyadi duin ke dipantok indu ular belalang nya tadi, ko jerita. Nemu nya ular belalang nya benung betelu ba dia. Nyadi Saba enggau Duin sama-sama alu parai tekalan nya ba alai nya dia. Ne nama penyadi tang anjung diri empu mati seduai ke iya tudah ke agi biak baru ka berangkat bujang. Ku jaku ka ngambi buah maram nganyung gerimput pantuk ular belalang. Lemai majak petang sepetang apai enggau indai saba majak irau ati. Pia mega apai enggau indai duin irau mega ati. Meda seduai lalu nadai udah pulai ari nyuka petang. Dia sida lalu megau ke orang mai begiga ke duai nya kili king. Semua sida ke laki-laki nurun au bela mai ukui ke diri empu magang dikena nyidi bekau enggau bau seduai. Kitai ga nemu ukui sigi idung lansik empu. Enda datai sejam. Dinga rauh-rauh munyi nyawa uduk nyalak. Sereta sida datai ba madang maram dia Apai Saba enggau Apai Duin tenyu teduduk seduai iya nyabak ku jerita. Meda anak seduai iya nyu bela udah tegali, Duin tetungkam, Saba telentang. Tubuh. Dah celung tubuh. Mulut nya bepupu. Ka mansang kin apai seduai niang tadi tang lalu ditagang tuai rumah kandau. Anang ngasuh seduai nya mansang kin tan ke dulu seduai nya ulih ke bala kita. Tu madah maram ukai madang bukai. Surut agi kitai anang kelalu semak pemaram nyin. Pia ku tuai kirai kandau bejaku. Bala sida ke tuai-tuai lalu nemu reti utai ku kandau. Sida ke tuai-tuai nibuh deh padah lalu nemu ngadu ke pengawa. Sida lalu ngidup ke api peda kenu kalu rembun-rembun asap. Sida lalu muput asap nya tadi ngagai pun maram nya kia. Bisi sekeda lalu ngiga kayu ke panjai-panjai. Bisi tiga empat iku sida iya nyukir-nyukir utai nya dia. Au nyukir daun ke udah mati ke labuh ungkap sukir mega magang sekali amai iya. Benung sida ke nyukir-nyukir ungkap deh tadi ngena kayu ke panjai alai daun mati ke mayuh betugung. Peda telalu pansut siku ular belalang sui penapat iya ga panjai. Alu ngelantar belubah-lubah lari lalu meresap ke dalam babas kin. Ular nya iya ke mantuk sabar tadi. Laki indu ulah belalang ke besarang ba madang maram nya. Pemuah-muah sida iya ke nepu pun maram dia tadi ngena asap. Peda enda lama udah nya, alu ayan ga indu ular belalang ke mantuk duin nya tadi. Iya enda nganu. Enda ngagai sida bala mayuh ba dia, tang iya lalu ensayar meresap ke dalam babas kin ke atas ke bukit kin. Meda nadai ular pansut ari pun maram nya agi, dia sida lalu berumban-rumban ngambi bangkai Niang Duin enggau bangkai Niang Saba lalu nyusan sida iya bai pulai ke rumah. Datai betengah laman, Bangkai lalu tiki ngena babi indai Duin enggau indai Saba. Nyu maringka diri ba ruai dia nyabakka anak seduai sama bela mati dipantuk ular belalang lebuh maya ngiga buah maram. Bala peninga. Tu aku ka bekunsi ke penemu ngi engku ngagai kita bala mayuh. Nama ke temu ku aja aku ulih kunsi aku tu. Tang enda pus ti kita bisi agi nemu kelimpah ari engku tu legi. Uji kita nulis ba komen dia. Agi kitai sama macha, sama ngambi penemu ke dikunsi pangan diri ba dia lagi au simpan nyadika pengingat. Ag tenggau dudi hari enti kitai bisi nurunka tanah. Madang maram endang ari suba kitai sigi ninga aki indi kitai nusi sigi mayuh dibun ular bisa sereta ular kelapar. Enda ngira ular nya betelu sekali ke enda laban ular kelapar pan ngejung menalan maram sebedau nurun begiga ke pemakai. Laban ular sigi ngansah taring sida iya ba utai ke masam-masam baka buah maram enggau buah lempaung, baka belalang, baka ular tedung. Sigi ba buah maram tu sida iya ngansah taring sida iya. Sempama baka kitai ke bansa ke sangkuh bansa ke ilang nyabur duku ti lebuh maya kitai deka nurun ngasu tauka begiga ke lauk. Baka nya nya tadi nya meh kebuah ti lebuh maya musim buah maram mansau anang enda bunggun tauka betepuk dulu sebedau ngambi buah maram. Idup kapi enda lama tau ku unggun. Abis nadai biar lima minit sepuluh minit setengah jam kitai ngidup ke tepuk ku unggun dia dulu. Kena kitai nepuk alai nya dulu deh. Ngambi ke enti bisi ular besarang diau ba dia benung makai buah nya dia tadi betau ke betansang ba dia sida tau lari lebuh maya ke enzim asap tepuk kitai nya tadi kelebih lebih agi. ti maya indu ular benung betelu dia. Kelimpah hari kitai tu ngidup ke api, kitai ke bejalai ba kampung puang sigi dasuh mai buluh nyadi ke tungkat lebuh maya kitai bejalai ba kampung puang. Laban semua ular sigi mali ke buluh. Maya kitai betungkat ke buluh dia kitai sigi ngentak ke tungkat buluh nya betanah. sepemanjai pejalai kitai. Semua bansa ular enda ngira nya belalang tauka ular bisa ke bukai tauka enda bisa, sida sigi lari sida iya. Ku orang tuai, enti nyema kitai te enda mukai-mukai te tesat ba dalam kampung puang, enggai nenggai bemalam ti nduk meh kitai bebabas dia au dalam kampung puang seriak nganti kari tawas pegila, seriak nganti orang begiga kitai. Buluh tu tadi, ku sida ke tuai Nosi, iya tau dikena ngenyauh kantu kulir, ngenyauh ke ular, ambi enda ngachau tua lebuh tinduk ba babas. Bisi mega ku ninga, tunyu pemuas ke banau-banau orang tuai tu, ti betemu tau ke enda sengaja bepansa enggau ular belalang tu, bediri tegi-tegi aja anang kebut. lalu besampi madah kediri nadai niat ati jai au ka ngachau ka malu ular nya madah kediri ka mansa laban ka ngiga pemakai ungkup diri empu lalu minta ampun ti nyema mansa alai sida dia pia ko kitai besampi tadi. Udah nya anang gua engkebut nganti ular belalang nya dulu lari deh. Awak ke dulu lari meresap kampung puang kin. Udah nya nereh peda agi nya baru tua tau engkebut lalu bejalai nerus ke pejalai tua baru. Tang ti nuan dulu engkebut lalu lari meda iya dia ular belalang nya deka tekenyit iya. Dia iya meda nuan lari iya. Lalu gagai iya endang tu berapa orang menua nya au gagai iya nyentuk kiye bulih nuan engka iya ba ai ba tanah ba rumah rumah engka engka enda ti ti rumah engka enda agi pebak kaku tang agi agi ba tanah sigi gagai iya. Ular tu tegar sereta laju amai ngelantar. Ba ai iya tegar, ba tanah iya tegar. Nuan lari niki puchuk kayu, iya laju agi niki puchuk ulih tiki iya. Nyadi nya lah kelari ke kitai ne. Au bala peninga agi bisi enti agi bisi tau tulis ba komen dia ambi kitai sama belajar ke utai tu. Ninga cherita ba Panggau Libau sigi bisi aja bulih penemu ke baru Ungkup kita ke nembiak rebak baru ketenggau dudi hari ila enti kita bisi bejalai ba babas. Terima kasih bala peninga kita udah mendingka ensera ke sekali tu. Betemu kitai ba ensera ti deka datai enda lama agi. Udah tu aku deka mansutka ensera betampungka kitai.